Awle thirtu leh ngaithlatute hmasain ka channel atangin chibei vek ula, tun tumah chuan neilo khua sawn tur chungchanga khawtlang mipuite ngaihdan lakkhawmna ka rawn nei dawn a. tunah hian ka bulah hian neih loh khawpa awm a ni nen hian ngaihdan te kan han in zawt ang a neih loh khua sawn tur chung chang hi tha a tih zawng te ni em tin khaw thar kai tur hian chhuk thlak te a nghak hlel tih te tunah hian kan in zawt dawn a ni. Umm ka pu hmasa in chibai le. Umm chibai le. Hei neih loh khua chu sawn turin rua hman na te kal ta mek a. Hei hi eng nge neih loh khua sawn chung chang hi tha i tih zawng te ni em? Tin i ngaih dan hrim hrim a kha. Neih loh khua sawn tur chung chang ah hian ngaih dan hrang hrang in neih ka ring a. chungte chu kan inzawhna tur te ni ta se la tin an sawi danin fur hma chhuk thlak hman te in ring a engte hi i aw i zawng te ni em i rin zawng a ni em tih te tin chhuk thlak te i chak tawh em tih kha kan inzawh na chu ni le nia hei lawmawm khawp mai a inkawmna hun te min rawn siam sak a nia nei loh khua kan sawn tur chungchangah hian kei ka lo ngaihdanah chuanin e ka duh lo tawp a neih loh khawsawn hi chu chu ka rilru put hmang dik tak a ni a marawh chu nia sorkar lam atangin kan CM lam te atangin tiang hian e Neih loh khua sawn turin thil tih thuk a ni a. Chutiang ang chuanin hma tunah hei an la chho mek zel a. E, chhukthlak hun hi keimah hi chuanin nghahhlelna pakhat mah ka nei lo va. Chuvang chuan helai neih loh khua kan khaw hmun nghetsa kan pi leh pu te kan nu leh pa te lu nghahna hmun e khaw han rauh san ngawt mai hi chu e ka rilru hi a kei chu a dam thei lo a ni hmm. du vang chuanin o eng pawh ni sel a nia thil an ti lak lo tawh a tiang ang thil a lo kal a nih hi chuanin e kei ni mipui mimir tan hi chuanin a duh lo hle mai la hmm. an ti vak ngaihna e awm lohna chin te awm a chuvang chuanin e theih ni sela chuan he kan khawsawn tur chungchanga hi e hnuh kir leh thei ni se sawn leh loh ni sela chu chu e, keima duh dan leh ka rilru dik tak a ni tih kha e, kan sawi duh a. Mm. A khawsawn tawp kha chu i duh lo tih nan maw? Aw, khawsawn tawp kha ka duh lo. Mara chu chutih rual chuan sorkar ten hman la tawh a, tih danglam thei a nih loh chuan han hnial tral emaw khatiang kha chu a awm hran chuang lo tihna ang emaw nangma atang chuan tih danglam thei nih loh chuan aw tih danglam thei a nih si lo kha chuanin nia han hnial tral a kha e keini tana thil buaithlak a ni thei ama erawh chu tunah hianin e He laiah hianin aa awm tang enge a zat ve ang te hi duh lo awm sela e chutiang ang chiah chuanin chhuk lo pawla e kei hi chu ka tan ka ring chutiang ang chuanin aw ka rilru ngaihtuahna E dik tak chu e chuti hawi zawng chu ni a hmm. tunah hian nei lo khua hi a nihna takah chuanin nia hei khawtlang boruak leh kan nih phung atang ringawt mai pawh hian tuna e kan hmalak dan leh kan inkaih hruai dan ringawt mai a hi chuanin E. Khawtlang in thenawm khawvenna leh sakhuana thleng han ngaihtuah pawh hianin kei chuan a lungawi thlak tawh loh ka ti a ni.
Ni khawp mai. Chuan U Min fur hma chhuk thlak hman tur ang ten an sawi a thenkhat hi chuan heng te hi i rinzawng te ni em, thil ni thei ni a ni ngai em tih te. E. Helai hi chu neh ka hrethiam lova tunah hianin neh hei hma an rawn lat tan a
e khulai khaw chhung plan ang chi tur te pawh thil ruang hmanna kal mek a ni a e chung te chu thil nih phung a ni a marawh chu fur hma a e a khawtlang insawn thla tur hi chuanin hmm. kei chuan thil thei lo tawpa ka ngai hmm. nge tera fur hma lu oh. that man tur chuan in pakhat sak chung pawh rei a hmm. il khu phur awm tak pawh oh. niin rin awm a chuan chulai chuan Eng nge han chhuk thlak chakna kha chu i nei lo. Umm nei lo aw umm aw chung i ngaihdan neih loh khawsawn chungchangah chuan
i ngaihdana kha kan hre duh a aw chuan hei midang tam tak ngaihdan te pawh kan la kual zel a aw. chuan zanin a inkawmna hun tha tak mai min siam sak thei a i ngaihdan te dik takin min hrilh a a lawmawm hle mai keipawh ka lawm e
awle hmasa in ka pu chibai le chibai le hei neih loh khua sawn tur chungchangah khawtlang mipui te ngaihdan an la khawm ve a. Chutah chuan neih loh khua sawn tur chungchang hi enge i ngaih dan i hmuh dan te tin a sawnna tur hmunah te hian chhuk thlak te i chak tawh em tih te kha kan inzawt hmasa duh e. Umm chak tawh tho mai
chhuk thlak chu maw chuan umm chuan khaw sawn chu tha i ti em ti e tha ka ti kan inhmun
leh tun tum lei min vel a vang pawh hanin khaw fur ruah tui te an tla leh sel a
a den ruang reng riau mai a maw a hlauhawm thei tih nan mawi em chu a ni tak chu thakah tuizem te a awm a tin lung pher lung pher hnuai a awm kan nia lei tawlh hlauhawm
deuh mai hi nia chuvang chuan han insawn hrim hrim a kha. E khawsawn pawh ni lo se ka in hmun hrim hrim sawn pawh hu ka duh a tin bung hnuai awm te kan ni a tiang te chu nia tiang anga sawrkar in khawsawn an tih tak ah chuan kan tan chuan thil tha tak niin kan hria chuan khaw thar tur hmun an tih te hi eng nge hmun te rem em.
Rem ang reng e. Tuna in awmna lai ai hian. Mual dung phei duai mai hi nia marawh chu
mual te leh eng emaw tia han ti nek nek te chu awm a marawh chu kawngpui kal dan a zir in ah khung ang rem lo eng emaw kawr kam tih vel te khaw chu rem vek tho tur ah ka ngai aw aw aw a ni tak chu aw lah chung chu ingaihdan te kha khawsawn chung chang ah khan kan hre duh a. Rei lutuk inkawmna hun a ni lo a, sawi tur chu tam takin neih ka ring a. Eng nge pawimawh zual i tih khawisawn tur chungchangah hian sawi tur te i nei em? A nei em em lo amarawh chauh,
tia kan Chief Minister-in nge inthlan hma em ni saw lai a kan khel a lo zawh runpui kan neih heta ahh model in han tih atang khanin. Hei rua hman rukna leh an duh angin sorkar ten han siam a, khawmawia min siam te an tum a,
keimah lamah chuan ka lo phur ve ang reng khawp mai. A a a le. Aw ni chuan duh tawk dawn ila, kan sawi ang khan rei takin kawmna hun a ni lo deuh a, Lai ngaihdan khawsan chung changa khan ka hriat duh chu nia. Tha takin ngaihdan te min hrilh a, inkawmna hun tha tak mai min siam sak avangin ka lawm e. Ka lawm e kei pawh. Aw le ka pu, a hmasa in chibai le.
Chibai le. Hei, neih loh khua san chung changa mipui ngaihdan te kan la khawm a, chutah chuan i ngaihdan hriat te kan duh a nei loh khuasawn chung chang hi thla i tih zawng te ni em hemi khawsawn boruak hi nangma mi mal ngaihdan hrim hrim kha min han hrilh ve la aw keima mi ngal mal ngaihdan hrim hrim ah chuan khawsawn hi a tha ka ti lo a kan khua hi e sawn na tur khawpa a him loh na leh hlauh awm khawpa awmna engmah hi ka hre lo a keimah hrim hrim chuan eh marawh chu tia ruahmanna an siam takah chuanin eh lo theih loh vua insawn ngai hi chu eh pawi ka ti a eh a insawn dawn a hming min sign tir pawh a kan tan deuh na chuanin. Kan hruaitute ka ni zawhnaah pawh i khawsawn hi i duh lo a, CM ina hemi current leh tui ka hnuk thla vek ang a tih avanga eng leh tui awm loh a, eh helai khua han luah ve ngawt kha a hriawm an ti avanga khawsawn duh ve a hming han sign ve chauh kha kan ni mai a chumi eng leh tui eh hi la thla dawn lo hrang hrang in insawn thlak loh hi eh ka la duh tan a eh helai kan luah hnum sa. eh kan pi leh pu tena ah khaw hmun tha he lai nei loh rama eh khaw hmun hrisel hmun tha an lo neih a nih avangin eh keimah hrim hrim chuanin eh insawn loh hi sawn lo thei la eh tha ka ti a kan siam pawh hian chhulh leh thei se eh duhthusam a ni. Chuan enge khulai sawnna tur hmun an tih te hi a hmun te tha viau mi? Ah. Tuna in awmna ai hian a thatna te awm em? A hmun hma that viauna awm khu ka hre lo a, khu school quarter an sa a, khutah chuan an thawk ve a, keima din hmunah chuan nitin hei kar hnih vel kan han thawk a luna ber bur hianin kawm haw deuh ziah mai a a a nitin chuan kan ni chuang lo a a hmun khuh a uau plum mah hriawm dawn khawpin kan hria a phai zawl ve deuh tina maw phai zawl tak chin lo a ruam tlang leh ka tlangin a che ang deuh chin maw tlang leh tlangin a chep a
mual hran in a awm a ruam a ruam ve deuh wa e han ho se hei zau na tur a tam lo khawp mai e han hawi hlek a hemi kan khaw hlui pang hi kan han hmu a kan hawi leh kang hmun pang kan han hmu leh a chim lama kan hawi phei leh a par va tlang pang kan hmu leh a khaw thlang lama kawl hawk tlang kan zuk hmu leh tlang in o kawl hawk tlang pawh kan hmu pha meuh lo a ni ni tak chu tlangin a hual vek tih nang a ni maw? Aw, hual vek. A view a nuam lo khawp mai. Helai kan khaw hmun lakah chuan ka rin dan chuanin hei helai chuanin thla sik lai te pawnin zingah ṭiau chhum tih vel a awm lo a, mar chu khulai chuanin zuk awm ta ila ṭiau chhumin min bawh luh ka ring.
Tiang vel chuan helai leh khulai chu a innawm hleih in ka ring helai hi chu a la nuam fe in e ka ring ani keimah chuan a soi tur tam tak chi nei don ti hriat a mara chu thui lut tuk han komna hun kha om lo wangin in i rilru dik taka chuan sonna chhuk thlak khai duh lo ti na nia oh mara chu ka ren kan ti te tui khang zong zong kha om lo chuan helai hmuna om kha Thil tih chi kha nih si lo vang in. Aw. Min te pawh i sign ve ni in ni sawi a. Um um. A dik khawp. Chu. Ai la. Aw kan sign dawn pawh khan kan chhuk thlak khan in eh a committee ho kha khawsawn committee ho kha an lo awm kim vek a. Aw aw. Ka sign dawn pawh khan eh an bul ah pawh khan in hei hi i current leh tui hi i CM in a ka hnuk thla vek dawn a ti nge nia kan vcp in a ama thu a ti mai e kan vcp in a ama thu a ti mai ani chuanin kei chu e ka in son dawn lo a ti thlengin ka sawi a mar chu a lai hruai tu committee te lawm khan e hei chu cm e thu chhuak ani e e tui leh ka ren hi chu e kan hnuk thla vek ang a ti an tih vang khanin tui leh current a awm loh ber chuanin e eng tunlaiah khawvel te changkang tawh a hei phone te kan hmang tangkai tawh a theih khan i dawn bawk si lo phone charge na awm bawk si lo a e helai han awm ngawt kha thim hnuaiah tui awm mang lo tui chawi kan peih tawh lo a tunah chuanin e kan lo khawsa nuam ve tawh a chuvangin i loh theih loh a a tih luihna i in nawr thla tur ang ngah hian ka ngai deuh a ni tak che aw le inkom na hun tha tak mai min siam sak thei a lo mawm khawp mai a chuan ngaih dan hrang hrang te pawh rawn la kual tawh a nang pawh ni ngaih dan dik tak min hrilh a lo mawm khawp mai a inkom na hun tha min siam sak avangin lawm thu kan sawi a
tih pawh ka lawm e.
Awle hmasa in ka pu chi bai le chi bai le hei neih lo khawt sawn tur chung changa mi mal ngaih dan te la kual in an vak kual a ngaih dan hrang hrang te pawh an hre tawh a chu lai ah chuan eng nge in khaw sawn tur hi nangmai lo ngaih dan te tin sawn na tur hmun an ti te in chhuk thlak te hi chak tawh em a nia khaw sawn han tih hi. hmun hlui ngaih hi mihring mizo te nunah hi chuan rei tak hi a cham lo thei lo va hmun hma nuam leh ah tlang thaw veng a nihna chian a awm a tin a lawi len te hi chu nuam lem lo va a hmun tual vel te hi chu tuna in awmna hi maw tuna kan awmna hi chu aw aih awih tlan vit vet te a nia tin. Hei kan khawhmun hi tiang a lo him loh takah chuanin furpui te han tuar a ila thil chep rup ve thei te pawhin kan ni a. Chuvang chuanin khawsawn hi tia siam meuhin a min han duhsak a min han tih takah chuan lawmawm ka ti a, tha ka ti a. Tin, keini te phei chu hei in leh lo chhia thak ang kha kan nia. Tunah hi kan unaupa kan Fina te hian in leh lo pawh mahniin ka ta tih sawi tur nei miah loin kan awm a. Khawsawn hi tha ka ti a, tin a hmun hma pawh khuh, a hmun hma hrim hrim khuh chu Duhthusama plan phei chu ni se chuan Duhthusami na thain ka hria a. Khaw hmun thar tur chu maw? Khaw hmun thar tur khuh aw.
Chhukthlak pawh i ka nghak lel khawp mai a. Fur hma te hian in sawn thla vek thei la ka duh a. Marawh chu a boruak a climate lampanga khaw enge a an a lum viau dawn nge a vawt viau dawn erawh chu hriat har ka ti a helai kan khaw boruak ai hian a nawm tur leh a hrehawm tur lam te kha chu ka la sawi hlei thei bik lo a an awm phawt loh chuan chawkthlak vat vat theih ni sela. Ka duh thusam zawk a ni keimah chuan. Aw, a le.
Aw, khawlai khawsan chungchang kha i ngaihdan te dik takin min han hrilh a, lawmawm khawp mai a. Chuan sawi belh tur thlirtute tana hemi khawsan boruakah hian eng nge sawi tur ang te kha i nei em? Nei ve tho mai nia. Khawsan han tih hian ni e, sorkar hi beisei ang hian a chak lei thei lova. Duhthusam chuan ni e, ka lai kan sawi belh duh a chu hei pawisa hi a sum lampang hi tunlai a sum hlutna hi a hniam em em mai a, kan economic te hniam a, a ram pum ang pawhin a khawvel leh vel ang pawhin tunah hian India hi a tla hniam em em mai a, nuaisawm panga ringawt hi chu baitham deuh ka tia, tlem deuh tihna maw? Aw in leh lo han din a, a bul han tan leh nan chuan. dik khawp mai.
Marawh chu sorkar lam hi han nawr chiam dawn ila, sum leh pai hi Mizoram budget te hi ih han ngaihtuah ila, central lam hian engtin nge eng ang hi nge a rawn tum dawn a, a rawn hma dawn a, Mizoram in eng chin hi nge a hma dawn tih kha kan hre ve lova, han in nawr san belh leh te pawh hi lehlamah chuan in thlahrun awm tawh bawk si a, ka duh dan chuanin a nuaihsam hnih vel tal te hi chu nise chuanin kan in manage thei deuh chuan kan ring a. a sum lampang te pawh kha mahse han indil belh kha thil hreh awm a lo nitin kan khawtlang hruaitu ten aw an lo pawh tawh bawk a a nuaihsawm panga ang pawh hianin kan han ti thei no no turah chuan kan ngai a chumi anih rual chuan maraw chu sum hi installment lo hram se ka duh a. kan sorkar lam atang pawh hian a full in vawi khata a full in vawi khata rawn thleng thei se ka duh ani chuti ni lo chuan sum hi a hlawm leh hlawm lo chu kar a hla lutuk a sum hlawm a nih loh chuanin sum hian awmzia a neih tur ang hian a awmzia hi a nei pha lo thin a a hlawm chuan kan mawh hrang hrang hi vawi khata a tih fel duak thei a a installment a thil a kal hianin kan nih tur angin kan ni pha lo thei a ni dik khawp mai aw sorkar masa te pawhin hei tanpuina NLUP te leh thil eng eng emaw ten han ti chhuak a heng te pawh hi sum hi a ni lova hetia vawikhat a hlawm lova installment a rawn kal hianin mi retheiah chuan kan tianga keini ang mi rethei thingtlang pa chuan ei in dap chawp nen kan hna tho puitlin tur anga hi a nih na tur ang hi kan ni phalo thin a ni chu chu a nih thin avangin tun tumah pawh hian sum hi installment lo sela voi khata hlawmin rawn kal sela chu chu ka duh thusam a nia chuan in leh lo pawh kan phak ang angin Kan in din tha in, kan in ti fel fai thei in kan ring deuh. Umm.
Dik hawp mai thusawi te. Sawi tur tam tak chu neih ka ring a. Mara chu rei tak han in kawmna hun kha nih loh vang in a ni khawsawn chung chang in ngaihdan kha kan han hre duh a ni a. Chuan in ngaihdan te dik tak in min han hrilh thei a. In kawmna hun tha tak min siam sak avang in kan lawm e. Umm. Keini pawh kan lawm e.
Aw hmasa in ka pi chi bai le. Aw chi bai le. I va buai om ve meitei zial lo. A buai em em lo ve. Mei zial zuk tur ka zial mai mai ni hi. Hei.
Nei lo kho son chung chang a mi pui ngai dan te. Kan la kho ma. Ngaidan hrang hrang te pawh kan hre tawh a, chutah chuan eng nge i ngaidan tih kha hriat ve kan duh a, neih loh khawsawn i tha teitur em, eng nge neih loh khawsawn tur chungchangah hian i min mal ngaidan kha min han hrilh ve la. Umm.
Khawsawn hi a ni diah mahse kei chuan khawsawn hi ka duh lo va. Kan nupui ah kan pasal fanau te kan nu leh pa te kan lo dah tawh a. Tin, kan theih ang tawkin kan tha leh zung sengin in leh lo te kan lo din ve tawh a. Huan lo ram kan lo tipui ting vek tawh a. Hemi kalsan tur hi chuanin. Ka thei lo a ni ringawt mai ni kei chuan insawn vek mahse ka insawn dawn lo chu chu chu chu ingai dan en top mai mo ni hei in leh lo i nei tha hliah concrete building ting tlangah chuan in i nei tha bawk sia i tan chuan thil hu phur awm tak a ni dawn tih kha hriat a tin in pasal te in nu leh pa te lu nghah na ni vang in kha ang chhuah san te kha a hre awm dawn a a dik khawp mai ngaih dan chu
puan lo ram mai bak a kan in ang sa leh tur hi chuan nuai sawm ruk tal a nih loh hi chuan kei chu ka in sawm dar lo nuai sawm panga hian ka it pawh ka it peih lo thawk chhuak thei lo mah ila a thawk chhuak tur zawng ang phei chuan thawk chhuak lo thei lo tur ber chawk a ni. Mahse, kan in ang rim leh tur hi chuan ka nun ka dam pawn a tlin tawh lo vang. Chuvang chuan ka peih lo reng reng ringawt ngawt mai ni. Chuvang chuan an khawsan tur te hi ṭhulh leh daih sela ka duh a kei chuan.
Chu chu i ngaihdan chu kan han hre duh a. Tin, khawsanna tur hmun an ruahman te hi. I duhzawng a nih loh nge ka hmun hma te rem em?
An khawsenna tur hmun hma hi a ruam kuam bawk sia, neih loh khaw chhungah rau rau khaw ram chhungah rau rau kan pi leh pu te atang pawha ram hrisel lo lai ber an ngaih. a ni a mual te sep chhuah lam ni se tuna kan awm ai na ai pawh a nuam lo awi kai cheng che tak tak tam a ni a huan lo ram han siam na tur pawh awm lo keini ang thingtlang hnathawk tan chuan bang a bang bo thlak a ni tawp mai a ni chuvang chuan-- a hmun hma khawk a tui hlawl lo va bakah neih loh khua hi min sawn rau rau a min ti rau rau nih chuan mi khaw dangah te min sawn chhuak sil a chuan eng pawh a ni chutiang ang pawh a ni lo mahni ram chhungah khulai a thil chhak phak leh ka zuk ih awm hmun zuk san leh a in leh lo din tha leh tur hi chuanin kan theihna pawn a phak tawh lo va kan tha leh zung pawn a phak tawh lo va nei lo khaw ram chhunga tho ni maw sawn an tum che u nge khulai lawk ah khuan hnai te mai ah khuan mual kuam ruam tak mai ah khuan mi dan tum a. chulai ram khu kan naupan lai atang pawhin kan ram riak te pawh an thawm eng eng a maw kan hria a tin hrisel lohna chi hrang hrang in sawmriat pathum kumah pawh khan kan nei a kan chhungkua in an damlo zo vek a naupang nen lam ri thawm mak tak tak eng eng a maw kan hria kan hria a a chu mai bakah. lo thlawh chhung ei ah kan ei bar zawm na ania lo kan nei a kum khat lo atan pawh khatiang ang khan kan tuar a chhungkua in kan tuar a kan re theih phah em em a kan damlo avangin kan thlawh hma pawh duh anga enkawl hlei thei lovin kan duh ang leh tha pawn kan thlo chhuak hlei thei lo va chutiang ang inhmun ah chuan kan ding a. Ruah chuan a ram pawh khu an chheh a bing o deuh a neih pawn ka nei ngai lo ka sim em em mai ni a ram leilung hi a thaw ro bawk si.
I ngaihdanah chuan in sawn khai duh lo stop tihna nen ang mah mimal ah chuan tawrh a. Ruah sawm panga mai mai hi chuan min thlem thlu lo ang tih hi ka ngaih dan a ni tawp mai ni bakah tuna kan awmna hmun hma hi hei tikhawp in kan chen bel tawh a kan tuai hnum tawh a khawlai dung kawng hrehawm zawng zawng te pawh hei PCC in an chhung chhuak vek tawh a hrehawm lai zawng zawng chuvang chuan hetiang anga chen bel leh tur hi chuan keini chuan a nawmna kha kan chen phak tawh dawn lo hrim hrim a. Chuvang chuan in sawn hi ka duh lo tawp mai ni. Awle.
Inkomna hun tha tak mai min siam sak thei a. Lo mawm khawp mai a. Enge thlirtu te hriat atana sawi tur pawimawh riau tih te kha i la nei em? hemi khawsan boruakah hian
a kohhran thil thleng hian ka ka ka ngaihtuah a sawi awm a nih leh nih loh pawh ka hre lo a khawsan boruak an tih hian a nihna takah chuan ah kan ram mipui te pawh an hria se ka duh chu kan khawtlang society tha sa min ti chhe vek a he boruak hian chu mai a ni lo va. nu leh nu mi nupa kar thlengin a chawk buai a nupa pawh duh leh duh lo an awm a nupa in nghir ngho ngai lo pawn in nghir ngho phah ngei nuai a heng hi kan ram mipui te pawh hian hria sela ka duh a thil tha aiin thil tha lo a hring chhuak a ni a tir phat ah pawh tih hi a lang chiang em em a chung chu. kan ram mipui te hian hria se ka duh tu chu ale
a ni chuan duh tawk dawn ila inkawmna hun tha tak mai in siam sak thei a chungah ka lawm e kei pawh ka lawm e hawle hmasa in ka pi chibai le chibai le hei neih loh khua sawn tur chungchangah mipui ngaihdan hrang hrang te kan la khawm ve a. Chuan i ngaihdan te min han hrilh ve la. Hmasa berah chuan nei lo khaw sawn hi thai ti em eng nge ngaihdan? Umm a tha ka ti a, tin kan khaw leilung hi ka lo hriat ve dan leh kan thlir danah chuan a nghet lo va, tawlh Duak thei dinhmun a ding ni deuh hian hriatna te kan nei ve keimah hrim hrim pawh hian. Tulai, helai in awmna hmun hi maw? Keimahni in hmun taka hi chu tlema him pawl a ka ngaih deuh chu nia. Amarawh chu a rawn tawlh chuan him vek turah chuan ka ngai chuang lo va, a tawlh dan a zir ni se khang kha chu. Chuan khulai i kan insawnna tur khan khel mual hrim hrim u chu tlangtual lei an tih lei nghet Tha pangai nia vangin keimah hrim hrim a hi chuan aah min sawn thuai thuai se tih hi ka duh dan a lo ni. An nih tak chu.
Aw chulai ngaih dan chu kan hre duh a. In sawn kha nel lo a tin helai in khaw hmun ngai hi a him lo niin i sawi a. Chung te chu tin an khaw sawn tum chhan ah te pawh khan a tel niin ka hria khang te kha dik reng em?
dik tura ka ngai ni aw helai hmun hlim lo aw keimah hrim hrim ah pawh hian aw aw aw umm lo la hre lo pawh ani mai thei a ka rawn sawi zau deuh vang a aw eh mumang a min lo hmuh tir na atang pawh khan umm eh kan khawlei lung hi a him lo ni a hriat na a awm ve tawh hrim hrim a hma daih atang khan aw ka lo sawi ka lo sawi ve tawh sang hnih sawm hnih. pakhat kum niin ka hria a ni zat leh zan chiah kha ka lo chhinchhiah lo a ziakin dah rawh tih i nia mah rawh chu khami khan ziakin ka lo dah chiah lo va ani leh khamuh min hmuh tir zan taka kha ka chhinchhiah ta chiah lo va khami atang khan. Eh, khuarel chhiat a lo thlen pawh khan umm ka mumanga min hmuh tir ang che in lei min dan pawh hi a awm a, amaherawh chu ka miang em em kha chu la thleng lo va tih kha ka sawi dan chu a nia keimah hrim hrim ah. Chuvang chuan keimah hrim hrim hi chuan a him lo ka ti avang in eh a hmuna kha chu a enga pawh ni se sawn chhuah hi chu ni ila ka duh thusam a ni. Umm, a ni tak chu.
Aw le chulai ngaihdan te chu kan hre duh a, thui deuh sawi tur pawhin neih ka ring a kha insawi dan tangin mang ram atang te pawha hriat tir ni te pawn in sawi a chungte chu sawi tur tam tak i neih chu ka ring a mahro chu zanin hian thui lutuk inkawmna hun a nih loh vangin chuan thil pakhat khawtlang mipuite hnenah emaw nangmal i ngaimawh riau emaw tin hemi khawsawn chung changah hian Sawi bel duh khai nei ve em? Kha lai kha han sawi leh lawk la. Ah, aw, kan sawi bel duh ve deuh a chu ni e. Ih, nachin a kan sawi tak ang khan Mumang ramah te hmuhtira ka lo awm ve vangin ih, keimahna ka duh dan tak. Tichuanin khawtlang te hi lungrual takin chhuk thla thei ila. Ih, lungrual tlang ila pahnih pathum lo eh. lung thlaw chiah lo te hian rilru te an la peng ve a chuvang chuan ih keima duh dan tak ah hi chuanin kan vai hian lung rual takin chhuk thla ila hlim tlang takin awm thei ila tih kha ka duh a tin khawtlang mipui te pawh neih loh khawtlang mipui te pawh hianin ih chu chu zawm tlang thei ila tuna min sawn tur ah hi Pathian ruatah te pawh ngaithiam ta ila tih a kha ih khawtlang mipui te kan chah duh-- a chu ni reh e. Aw aw le, i ngaihdan leh thu chah tha tak te min han ngaihthlak tir a, a lawmawm khawp mai a, chuan inkawmna hun tha tak te min han siam sak theih a hun chep tak karah chungah ka lawm hle mai. Hmm, kei pawh ka lawm e, hun min pe a, inkawmna hun te min han siam sak hi ka lawm tak zet a ni. Aw le.
Hmasa in ka pu chi bai le. E chi bai le. Hei nei lo khawsawn chung chang ah mipui ngaih dan te la kual in kan vak kual ni a tin ngaih dan hrang hrang te pawh an sawi hlawm a. chuan hei helaiah inkawmna hun tha tak min siam sak a lo awm khawp mai a chuan neihloh khua inkhuasawn chungchang hi eng nge nangma lama i ngaihdan tha i ti em tih te tin hma lak nak te kal mek niin kan hria chungah te chuan an hma lakna hmun khawsawnna tur hmuna chhuk thlak te i chak tawh em tih kha kan zawhna chu ni phawt teh se.
hei leh inkawmna hun te hian han siam sak a lawmawm hle mai keipawh ka lawm a ni hei neih loh khua sawn an han ti a hemi chung changah hian keima ngaihdanah hi chuan neih loh khua hi sawn a ngai ka ti lo va tin a tulna tak pawh hi ka hre lem lo va e tin-- Min sawnna hmun tur khulaia zuk awm zuk chhuk han tih vel te pawh hi chakna ka nei lo kei mah hi chuan he chu chu helai khaw sawn chungchangah hian ka ngaihdanah chuanin nei loh khua hi sawn a tulna ka hre lova sawn a ngaihna chhan pawh hi ka hre lova tin a sawnna chhan tur eng eng emaw point eng eng emaw han sawi han sawi heng te pawh hi kei chuan ka ring lo va, khuarel chhiat na avang te pawh han tia. Chu chu a point chu eng eng nge an sawi i hriat ah chuan. Nia khuarel chhiat na he avanga neih loh khawtlang hi awm na tlak awm ngam na a ni tawh lo ve e tih kha an thupui pakhat ah hian an nei a e. Chung avanga neih loh khua hi sawn lo ri chhuak kha a ni deuh ber in kan hria a. He ama erawh chu helai neih loh tlang hi chung te avanga luah ngam lo em awm luah tlak loh em aw awm ngam tawh loh na em aw ang tur ah khan kei chuan ka ngai lova hei neih loh khua hi kum za chuang zet mai kum za leh sawmhnih bawr zet mai kan lo luah ve tawh a e tun hi a vawi khat e thlenna nia chu pawh hei kan khaw chhungah hian khaw tlang tana kan khaw thleng hrim hrim tanah hianin hlauh awmna khawp hi lei min a awm lo va e heng thei chu chhuan lamah an siam ni mai hian kan hria a khaw rel chhiatna chu khaw tlang tan a hlauh awm em em in hre lo tihna ang ni maw e a hlauh awmna awm ka hre lo a ni tak chu chuan i ngaihdanah chuan sawn kha chu thai ti lo a. E, sawn hi a tha ka ti lo. Oh. Sawn lo thei se ka duh khawp mai a. Mm. A, kan sorkar te pawh hianin hei khawtlang a mipui hrim hrim pawh hi tikhawp hian kan lungrual lo va. Kan sorkar te pawh hian an hria tawh niin ka hria a. Mm. Heti chung chunga khuami an sawn lui tlat tur te pawh hi a fel lo mang e aw ka ti a e khaw pangai a khaw lung rual khaw nghel nghet e khaw pangai ni sa a kha a a bul atanga han in tan that leh te tin khua hi kan in ti chiau riau mai mai e dawn ni te pawhin kan hria tin kohhran thleng te pawhin a nghawng niin ka hria Kan sakhuana leh kan rawngbawlna thlengte, kohhranho kan thawhhona thlengte pawh hi min ti chhiahin, min ti khaw lo dawn ni te pawhin hriatna ka nei a. Chuvang chuanin ka duh lohna chhan ber pakhatah mah hi chuanin he khawtlang hi sawn ka duh lo, a tul ka ti lo, a ngaihna chhan ka hre lo ka tih rual hianin a pawimawh ber pakhatah chuanin Kohhran kan sa khuana chungchang hi kan chhiat phah dawn nih hian ka hriat avang hna hi a pawi ka tih ber pakhat chu ni. Ni tak chu. Aw le, i ngaihdan te min han hrilh a, lawm awm khawp mai a. Chuan hei sawi dan thenkhatah chuan khawthar tur hmunah hian fur hmaa in. suan thla hman tur ten sawi a awm a chung te chu i rin zawng te nen thil ni thei ai ngai em? Aa hei pawh hi tun fur hma a chhuk thla tur chuan ka ring lo thil thei ah ka ngai lo va an hma rawn lak dan leh khua eh khulaia khua zun ni tur atana chuanin tun thal chhung hianin kan insuan hman dawn lo tih hi ka rin dan tawp a ni, a theih loh tlukah ka ngai.
Chuan a hmun hma hi khaw thar tur hmun in khua sawn an tumna tur hmun hi enge i ngaihdan a hmun te tha em? Tunei awmna ai hian a tha viau em a hmun te? A hmun khuh Khulai kan khan khel ram ku khuti han en mai khu chuanin eh ram hmun nuam ve ang diai khuan a lang a. Khua meuh zuk dinna tur atan ah chuan a ram pian phung khaw khaw hmun a ni lo hrim hrim a. Eh chuvang chuan a mual awm dan te a tlang dung engkim mai a ram pian phung hrim hrim a khaw hmun lo ka ti tawp a. Tin chu bakah E, hei tuna kan awmna khua hi tlang thawveng, tlang view tha deuh mai, nuam lutuk mai, tlang thawveng deuh mai a nia. Khulai phai ruam kuama zuk awm rik ngawt han tih lai te kan ngaihtuah phei hi chuanin a kan mit thla ngawt pawh hianin awmna chiah ka ngai lo. Khua anga zuk awm meuh tur chuan awmna chiah ka ngai lo.
Awle ingaihdan te min han hrilh a lawmawm khawp mai a sawi tur tam tak in neih chu ka ring a marawh chu hun rei tak han inkawmna hun a nih chiah loh vangin caution chung changa ingaihdan kha kan hriat duh a ni a chulai chuan ingaihdan te. dik leh fel takin min han hrilh theih a chungah kan lawm hle mai
e keipawh ka lawm e in kawmna hun tha nge an siam sak a ka lawm khawp mai awle
awle hmasa in ka pu chibai le chibai le ei nei lo khuwa sawn tur chung changa khawtlang mipui te ngaidan hrang hrang te kan la khawm ve a chulai chuan ngaidante kha hriat ve ka duh a Inkhawsawn tur hi eng nge thai tih zawng te ni em? Chulai chuan ngaihdan kha hriat ve kha kan duh a, chulai khawsawn chungchang chung ngaih dan kha mian hrilh ve la. Mimal ngaihdan hi chu ka hrat pahin ka nei lutuk lem lo a, amarawh chu min han zawh tak a chuan kan Aa, chunga roreltu tur atan Pathianin ruat chhuah a nei a. Aw. Ka ang tena a tha, kan khawtlang tana tha tur nia an ngaih. A hmaan lo lak a nih tawh kha chuan han do dal hi ka tum lem lo a. Aw, aw, aw. Amaherawh chu helai khaw hmun han chhuah a san takah hi chu, aa, thil hreawm tur tak chu niin ka hria. A huphurh awm ve a ni maw? Khaw hlui a hmuh chu a san chu. Mumang lamah te hian eng dik thei nge kan hmu ang. Hei khual khuaah school kala kan han awm a, kum thum vel te kan awm hnuah pawh kan school kalna hmun te pawh hi mumangah hian kan la hmu lei thei thin lo a. Mahni khua ngei mai hi kan hmu reng thin a khatiang. Thleng te khan rilru a thui zawk a ngaihtuah erawh hi chuan a hrehawm ang reng khawp mai a a a ni tak chu chuan hei inkhaw hmun tur khaw thar hmun tur hi eng nge tuna inawmna ai hian a hmun te hi tha viau em i kal ve tawh em tih te ka inzawt leh lawk ila a kal ve zeuh zeuh tawh a a hmun tak te khu chu. hmun rem ve khat tho chu nia mar a chu ah duhthusam thusaam taka rem chu a ni lem lo ka tia tuna an khawp lan dan ang pawh hian ka duain khua hi a bial zo lo deuh a khaw dung sei deuh ut kha kan nih hmel a a hmun tak khaw chu ka duhthusam chu ni bik chiah lo
ni tak chu chuan i ngaihdan te tha takin min han hrilh a i ngaihdanah chuan khawtlang rorel tu pathianin a ruat te. Ina an tih chu kan zawm ve mai ang tihna ang khi kha a ni ta a. Aw, a ni ber e. Pasawn kha roreltute thu angin an thutlukna hi pawm thei tihna kha a ni maw? Aw, a pawm mai e. Roreltuten an tih tawh hi chuan a lo do dal vak a hi kan tih tur pawh a ni lem lo.
An thu an zawm mai hi a tha ber hian ka hre thin bawk a. A dik khawp mai ngaihdan pawh. Chuan hei inkawmna hun hi rei tak
kan hman loh vang hian hmun dangte kal kan la ngaih vang in aw a mi khawp sawn tur chung chuan ngaih dan a kha kan hriat duh nia tha tak in min han chhang a a lawm awm khawp mai a chuan kan hun chu duh tawk dawn ila inkawm na hun tha tak mai min han siam sak hi chungah kan lawm e. Keipawh a lawm e. Aw le ka pu hmasa in chibai la. Aw chibai le. Hei nei lo khua sawn chung changa mipui ngaihdan te kan la khawm a. Chutah chuan i ngaihdan te kha hriat ve kan duh a. Aw hmasa in nei lo khua sawn tur tih hi tha i tih zawng te ni em tih kha min han chhang phawt la. Aa tha tlit lo pawl kha ka nih awm zia takah chuan khawsan maw aw sawn hrim hrim a hi tha ka ti lo hrim hrim a aw
chulai chu helai in awmna hmun ngai hi a tha ila ti tawk tihna a ni maw e ni e hei tun mah. Leiloh khua hi sangkhat zariat sawmkua leh pasarih ah lo awm tawn nia maw? Chutah chuan hei Perte ah te an awm tawh a, Saihum ah te, Rawur hmun ah te, Neiloh khua hmun ah te. Tin, Lal bawk an tih ah te pawh a insawn thin a. Chu a insawnna zingah chuan helai Neiloh khua hmun hi a hrisel ber niin kan upa deuh ten an lo sawi a hei tunah pawh hian kan khawtlang hi a hrisel phian a tin chu bakah vawk hrilengah pawh hian a lo lengthleng ve ngailo hrim hrim a. hei hi tin a tui tlan pawh hi tui far lui hi hei tunah sawrkar leh department hnathawhna zara tanki lian tak tak tunah hian a lian ho feet sawmthum pawlh hi pali kan nei a he aite deuh hret hi pali kan nei bawk a IWMP atang hian pahnih tanki lian fah fah an siam bawk a tui lamah hian Ah, kan in to del phiar hei, chal va ek sar ti lo chuan maw? Oh. Chuan in khua hi in in eng zat vel nge ni tunah hian? Ah, tunah chuan in sawm sarih zet chu kan i tawh lo mi a niang vel a aw. Vel maw? Aw.
Aw le. Chuan in khaw sawn a hi eng vanga sawn tum mai nge maw ni le, heng te i hria em? Ah, ni kum ti tawh mai la, engmaw hun lai khan Kan CM kha lo kal ani. Kan VCP nei hian an in bia a. Khawsawn khan rawn rawt ta mai ni kan hria. Chu chu NGO hrang hrang hruai tu te kha chumi na chuan pu hneh zel en kal khawm tur an ti ni awm e. Agenda kha tu man kan hre lawk lo a. Then chun kal nial a. Then chu kan kal chuang hlei lo a. Tah han khawsawn kha lo rawt thlu deuh a lo ni a.

min koh khawm leh khan a hmun te kha min thlan tir leh ringawt a question hrim hrim kha an lo pass der tawh lo nia hmel a la chu tak chu ih kan duh lo hrim hrim a awm zia chuan duh lo pawh kan tam a ni min sawn lo thei se kan duh thusam chu ni zawk a ni kei pawhin ka duh thusam a ni. Chuan an sawn tumna hmun chu eng nge a hmun te tha em? Eee khan khelah khuan min sawn dawn leh awm e, khu an vat fai tawh a, an hal tawh bawk a, quarter sikul te pawh dina quarter te pawh sak an rilruk ni awm tak a nia, mahse khulai khuan a ruam thuk lutuk a. a hriselin kan ring lo a kah hmun khua leh he midil zawr tlang dung phei hian a hliah ve ve dawn a ruam chhungah a awm dawn a tin a ram lei lung khuh thlai pawh a ni ngei bawk lo a mihring pawhin kan ngei hi kan ring vak lo a chuvang khulai khaw chu insawn loh theih ni se kan duh ber dan chu a ni. Aw chung i ngaihdan te chu khawsawn chungchangah khan kan han hre duh a, chuan tuna i ngaihdanah chuan khawsawn kha tha i tilo a nang chuan tiraw? Aw. A awmna tuna in awmna hmun ngaiah hian la awm theih se tih kha i duh dan a ni a. Aw. Chu chu sorkar te hian rawn ti lui tlat ta ang cheu se la engtin nge Helai bawrah hian a bui thlak fur dawn a. Aa, min ti lui tlat dawn a nih pawhin khawtlang lung rualna pawh hi a tha lo zo vekin ka ring a. Aw, khawtlang society. Nia, khawtlang society pawh hi kan ti chhe vek ang. Tin biakinn te pawh han sa dawn teh reng mai ila tunah hian kan lung rual tawhin ka ring lo a. Aw. Man in sak buaiin kan buai anga a bui thlak zia tur chu Thenkhat chu kan sa thei dawn lo a hlawhfa in leh material lak vel na khan a ral zo vek ang a awmze nei lo in sum hi kan ti the re mai mai ang tih kha a la awm khawsawn nan hian cheng eng zat nge an sawi hmuh cheu a hrim hrim in an sawi dan chuan nuaih sawm panga theuh a nuaih sawm panga khan ti a aw a ni tih chu tun lai ah sum Cheng sing khat hian eng vak hi lei thei tawh tlat lo mai a. He cheng sing khat chu awm ze nei lo a ni aw. Cheng nuaih siam panga nih chuan in leh lo din that te pawh a hu phurh awm ang reng khawp mai a lehlamah chuan. Hu phurh awm tak a ni. Tin kum upat lam te ni tawn ang ni phei chu tiin a tawng mawi lo ni lo se la. In tana Enge ni chin ei sawi biak in han din thar leh te kha. Thil hmu phur awm tak. Eeh hmu phur awm tak a ni aw. Ani in a rin awm a, a dik khawp mai in chhan na. Kan biak in sawn luaihsawm nga vel kan seng tawh a.
Tunah sawn. Luaihsawm nga vel a? Aw. Eeh va seng tawh. Hei tunah pawh kan la repair, kan la belh chhah deuh reng tho a. Aw. Tin keini kum upa lam tan chuan maw a hrisel rei that ka ring tawh lo. Insawn hrim hrim a hi. Sa kha zikual sawmruk leh pariatah min hruai khawm a. Kha min min hruai khawm khan Thenzawl a kan sawn ta, kan upa te zawng zawng khan thi fai vek a. A chang phei chuan ni khata ruang hnih te keini veng bik kha chhuak a, kan inling zo che pawh lo. Engti kum in maw? Sangkha Jacob Sawmruk leh pariatah min hruaikhawm a rambuai avang khan. Tichuan Sangkha Jacob Sawmsarih leh pahniha in nga lek in kan luah thla leh bawk kan inbawk thla a.
Tichuan kan lo pung chho hret hret a. min hruai khawm lai khan in sawm thum panga kan nia he tu lah chuan in sawm sarih chuang mah khan lo ni ta reng mai a tin chu baka tun hma chuan thlarau lam ani se e ring tu te por pur chok la kan ni bera bu ni se kan ngah thei em em hloma a bu pon phur chuak renga khaw then om zong zong sai lam sir suk thleng hi saw ta Mual chhuam leh chhip phir te pawhin an rawn phur a maw? Umm, a nih tak chu. Hetin kha kan khawtlang dil hmun a nia. Aw. Tin, a awm la hi Leilia ngawiin a chawi tha a. Umm. Dai vel hi ngaw chhan lutuk a ni vek mai ni. Tlangdung pheh sawtah KM Lee deuh thaw, Ling Road, a tawn tawn a lai tlang deuh ruah tawh bawk nen a chet tlat na hi nuam khawp mai a ram a hrisel a niang ar pulh te ran pulh te awm ve ngai lo vawk hri leng te pawh awm ngai lo an ti awm ngai lo ni hi an sawi dan in a kang hun te buang pui the zol te a thi vak vak lai pawh khan kan veng vawk chu a hri vei pakhat man awm ve lo
oh Duh tawk dawn hna ila sawi tur tam tak chu i neih ka ring a. Palai khawsawn chung changin ngaihdan te kha kan hre duh a. Tiin kan sawi leh duh lawk a si maw? Min sawn lo thei sela min sawn lo dan tur chu tunah nuaih za emaw nuaih sawmli sawm ngalek pawh seng se kan khawtlang sang deuh deuh hi min rawt sak sela Tichuan in tam deuh a leng a, khaw nuam tak, khaw mawi tak a siam theih. Chu chu kan duh zawk daih a, tichuan khaw tlang pawh kan lungrual vek ang tih kha kan rin dan a ni.
In khaw lei li deuh deuh ah hian tlang rawt tur ti mai ang. Aw. Heng te hi a awm a, heng te hi. Sorkar hian rawn rawt zawk sela. Nia an rawt hmi mah se chuan an awm. Helai hmun te hi rawn chei sela tih kha i duh dan ni maw? Aw ni e, rawn chei se se khaw nuam ber a ni ang Mizoramah hian. Tin chu bakah signal a tha reng ang a, phone pawh hmang dawn ta ila. Dik khawp mai. A tha lutuk ringawt mai ni ang lai pawhin signal a awm lo tih hi a awm ve lo.
aw neih loh parawn pawi ni ka ring a hun remchang ah neih loh khaw chanchin te pawh la in zawt in la in kawm ila tha ngah tawh sawi tur a nghah dawn em mai.
Hei eeh
kan kristiana pawh thel zawh lai kan upa daih lo sangkhat zakua sawm pakhat ah khan ring tu kan awm tawh maw
sangkhat zakua sawmhnih pahnih ah biak in kan din tawh a nia. kho upa deuh mai nia. Nih tak chu khua pawh upa tawh anih chu. Chuan zan in tan chuan kan tawp bik bik caution chung chang ah kha chuan duh tawk phawt ta ila i ngaih dan te kan hre tawh a. Nih e hei an i rawn kawm hlauh ke pawh a tha ka ti khawp mai. Inkawmna hun tha tak mai i han siam sak thei hi kan lawm hle mai.
Tih ziah khawp e a lo awm e. Awle.